ویور ڈو ڈے بعد ماشاءاللہ اساں سورج دا منہ ڈے گی دے سورج نکل آئے سورج دے دے پہ وینا درختوں دے وچ کرن دیندا پہ پیاری پیاری سورج دی تے اوہ تاں دور دور تک دور دراز تک دھند فوک کھڑی ہے تے حالی تلے بد درخت دے سبزہ ہے نا سبزے دی وجہ تو دور دراز دور دراز تک نظر دی پئی کہ دھند ہے فی الحال حالی تے باقی اتو شکر الحمدللہ کہ سورج محسوس کرویندا پیا کہ میں نکل آیا ہاں

تے شکر الحمدللہ اساں اپنے کیبن تے کھڑے ہیں آج سٹارٹ اساں کیبن تو بھی لاک کیتا ہے تے ٹائم بادشاہ اللہ ہیک بجدی پہ تے سورج دی کرن ہون فیل تھی دی پہ کہ تھوڑی جائیں پہ سورج نکے لے کہیں سائڈ تو چلو ماشاء اللہ وہ بھی اچھی گالے لیکن اتنا نہیں فیل تھی دا پہ دے دے پہ نہ سورج دی کتھیں کرن کیا نہیں فیل تھی دی پہ کہ سورج نکلے کہ نہیں نکلا تے باقی دعا کیتی کرو ساکو اللہ پاک ایویں ہمت دیندا رہے اللہ پاک ساکو تندرستیاں صحت دیاں بادشاہیاں دیندا رہے اساں ایویں پیارے پیارے تو کو سرائیکی کلچر دے پاک ویلیج لائف دے ولاگ دکھیندے رہو تے اج دی ریکویسٹ تواڈی اگو تواڈے کو ساڈی اے ہے کہ ساڈا چینل سبسکرائب کر گنو جتنے بھی دوست احباب نویں ہیں بیل آئیکن گھنٹی پریس کر چھڑے سن کیونکہ ہر آون ہر آون والا نوٹیفیکیشن تو کو ملدا رہسی پاک ویلیج لائف دا سلیم کھو خیال ہے دا تے باقی میں جڑے رہو سارے نال تو پیارا پیارا سرائیکی نظارے دکھے نے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی دکھے نے اج دا ولاگ بڑا دلچسپ تھی ہونا لے بہت پیارا تھی ہونا لے خوبصورت تھی ہونا لے اے بھی ساڑی شان ہے سرائیکی کلچر دی گدھا گاڑی کھوتا ریڑی ہر لفظ سرائیکی دا سرائیکی تے اساں کھوتا ریڑی آدے لیکن باقی ٹھیک ہے جیڑا بھی لفظ ہے تے باقی اج دا ولاگ دلچسپ تھی ہونا لے جڑے رہو سارے نال کیونکہ سردی ہے سردی بہت زیادہ ہے اساں روزی روٹی کرن کیتے تے کیبن تھے آئے ہوئے آسے تے باقی تو اکو بھی اساں آگے اپنے پیارے جے ویوراں کو دیکھاؤ محول کیا کیا محول ہے تے کیا نہیں لیکن ساکو سپورٹ کیتی کرو جیڑے جتنے بھی دوست اب آپ ساکو ویوز دے کے وینن نا سارا چینل سبسکرائب کر چھوڑا کرو تا دل تو شکر گزار ہیں تو ویڈیو ساری سکپ نہیں کرنی ویڈیو واچ کرنی ہے سکپ کرے تو سمجھ نہیں لگنی کہ اساں تاکو کیا ریکویسٹ کیتی تے کیا نہیں کیتی باقی جڑے رہو تاکو پیارا جا خوبصورت جا کلچر دکھینے آج دا محول

اے ویور ماشاءاللہ او مشین آئی میں تکو اکثر اکثر تا نہیں میں ایک دو ویڈیو تکو دکھائی ہے مرگی فارم دے شیڈ دے ویچ نا ہی مشین کو رکھ کے نا ہی دے لکڑ دی بٹھی بنائی ویندی ہے بالن یعنی کہ پاکے دے اندر بھا جلائی ویسی تے او جتنا بھی اندر مرگی فارم دے شیڈ ہو سی جتنا بھی ہو سی پیمپان دے ذریعہ کو ہیٹ دیتی ویسی ہک نواں ہی سسٹم انہاں نے تیار کیتا ہے او سامنے لڈی ہوئی ویندی پئی ہے تے میں اکثر حیران تھے رہے ہیں کہ بھئی کیا چیز ہوسی کیا چیز ہوسی لیکن بعد ہے پتہ لگا گیا کہ یہ مشین ہے کہ بٹھی بنایا گیا ایک بٹھی بنایا گیا سرائیکی دا لفظ ہے بٹھی بٹھی بنائی نے تے اون دے وچ نہ لکڑ وغیرہ پارسن ایک دفعہ پیاسن تے مناظم سات آٹھ ڈے ہیٹ رہ ویسی مرغی فارم دے وچ لیکن چلو ماشاءاللہ جو بھی ہے تو اساں دکھایا پہلے بھی دکھیندے رہے ایک دو ویڈیو دے وچ آئی وال تو کو دکھائیے کہ بن چکی ہے لوڈ تھی کے ویندی پئی ہے ہن اے نہیں پتہ کیڑی جگہ دے ویندی پئی تو اتھاں میں چل کے دیکھا ہوا ایندا ماحول کیڑی جگہ سیٹ کرے نے چلو ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ اچھی گل ہے ویور اللہ نصیب کرنے باقی جڑے رہو سن دا کو پیارے پیارے بلاگ دکھے سراندے

انجوائے کیتی رکھا کرو سارا ویلاگ سرائیکی کلچر دی پاک خوبصورتی خوبصورت جیہا نہر دا ویو ہے ٹھنڈ سردی ہے سردی دے موسم میں تساں نہر دا نظارہ چیک کریندے پے اے نظارہ چیک کرو کیسا پیار ہے نہر دا ویدر ہے پھٹے علی پول دے کھڑ کے ویڈیو بنے دے پے پیارے جی اے کنارہ چیک کرو نہر دا کنارہ بڑا پیارا جی ماحول جی اور وی آئی پی جڑے رہا سو سارے خوبصورت جی ولاگ تاکو دکھیں دے رہا سو پیارا پیارا

محبتاں ساڈے نال ونڈیاں کرو کیونکہ ساڈا نیو نیو گرو کریندا ہویا چینل ہے دعا کیتی کرو اللہ پاک ساکوں کامیاب کرے تھوڑی دعاواں اور تھوڑی سپورٹ نال ہی اساں کامیاب تھی سکسو باقی میں محبتاں دیندے رہو پیاریاں پیاریاں تاکو پیارے پیارے ولاگ لکھیندے رہو اساں

امید کریسوں تاکو آج دا ویلاگ ساڈا پسند آسی ساکو ڈیو ویلاگ نال اجازت ہاں کل اساں انشاءاللہ نواں ویلاگ گھن کے حاضر تھیسوں پاک ویلیج لائف سبسکرائب کرنا نی بھولنا ویور ساڈا چینل